An domadder begréissen ech iech beim 14. Part vun der Meerbutt Challenge. Jo, haut gesi mer emol, mir stoungen eng Kéier an der Mëttel lo vun deem grousse Stär. Lo gi mer erëm zréck, dat hat mer lech gemaach, Peach, nach e bësse virugoen. Ja, tipptopp. Dauer e bëssen bis et erëm weess wou mer dru sinn. Peach hat eng laang Nuecht anscheinend. Mä jo, ech kann iech scho verroden elo, Stern 7 steet um Programm an et ass déi lescht Kéier wou d'Peach a Rosalina elo benotzt ginn an dësem, an dësem Spillchen. Hei gesitt der et, dat ass och e Level, holy shit. D'Loren meets Mario seng Levelen souzesoen och an et gesäit och alles einfach aus, mee et ass och fir seng Käertercher ze kréien, holy moly. Dir gesitt elo hei eng Kéier, voilà, dat muss een also maachen, fir datt et erop kënnt, fir datt een emol seng Amiibekäschte siche geet. Do gëtt dann elo och den Trick gemaach, voilà, do erop. Gees du erop, Peach, merci, sou, tiptop. Dann hei och erëm oppassen, dat ass erëm esou och eppes, ech hunn d'Gesicht a Gesicht. Du muss einfach eropfuere mat der Lore, well uewen, dat gesäis de net um Bildschierm, dat ass menger Meenung no schlecht gemaach, do ass einfach eng Mauer nach. Du sichs an du sichs an du kënns einfach do net erop. An do hu mer d'Käertchen an da geet et erëm erof. Setze sech an seng Lore. Do gi mer nach eng sichen, eng, eng Mënz, déi ganz wichteg ass. An hei dann nach eng Kéier den Tierche eropdréine géif ech emol behaapten. Na jo, maache mer. Wéi gesot, déi lescht kënne mer d'Peach lo hei gesinn. A well awer d'Peach eis d'Drama Queen Nummer eent ass, notze mer dat da lo fir hatt hei d'Opmierksamkeet ze, ze ginn. Hei froe mer nach erëm en Tierchen. Hei kënnt elo en Trick, dat ass ganz gutt oppasse, wéi kritt en déi Lescht Coins do ënnen. Voilà, ech man, ech weisen iech elo, dee muss do zoumaachen, dat Lore do widderknuppt an dann hei eng Kéier gewëss momentan op Moment oppassen. A lo léi loosse mer et falen. Ganz brutal an zack, mir hunn et gepackt. De Rescht ass just nach automatesch an d'Zil. Good job Peach, du waars ganz fein dësen Let's Play mat mer. Hues genuch Mënzen gesammelt, kanns genuch shoppen goen a loos mech elo a Rou, géif ech mol behaapten. Maja, elo kënnt d'Rosalina nach als nächst, dann hu mer déi zwou Bitches souzesoen hei eraus an engem Coup, wisou net? Sin dach ganz léiw am Fong, mee se kënnen awer einst op d'Schlappe goen, insbesonderlech am Smash mat de Poretten oder mat deem behënnerte Stär, gin ech mol einfach mol et nennen. Naja, da geet elo de Weeche fräi, dat gi mir awer eréischt herno kucken. Mir si scho bäi 95 Prozent, Rosalina, do ass et, huet bësse gebraucht. 't hat och eng laang Nuecht déi zwee haten Party gemaach, uh lescht Kéier musse mer emol beim DKLP untrieden an an Amiibo Challenge, wisou net? A lo kucke mer nach wéi et lo hei déi Käertche siche geet, ech mengen dat maache mer lo als éischt. Voilà, ech géif soe let's go, hat mécht dat och ëmmer, dofir hunn ech och ëmmer let's go gesot, wëssen d'Leit dat och mol eng Kéier. Voilà, elo gesitt der den Trick deen ech elo wëll maachen, ech maachen do fir d'éischt zou. E Knëpper rëm fir dat d'Mauer wëll ze flott ass. Do hunn ech, jo do war ech déi Mënzen nach gär siche gaang fir se safety ze hunn. Ech brauch nach d'Loot a ech brauch nach eng Kart Loot an ass der Mibo Kaart. Sou, an de Rescht ass erëm Peanuts, et geet d'Mënze sichen, Dir kënnt dat elo a Roueg nokucke mee ech hunn e klengt Thema och elo virbereet an zwar d'Thema, Dir gesitt jo ëmmer déi Amiibo Cards, da wësst der jo och Animal Crossing kritt elo e komplett neier eraus. An do hun ech mir wierklech och d'Fro elo gestallt während dem Spillen, Wisou huet Nintendo et net gemaat ass Dr. Miwa KDeeg, déi kéints hei an Amiibo Challenge abauen, daat se eng Art Hëllef kéinte sinn oder esou, well se gi jo wierklech fabricéiert ze Frecks. Et ginn 400 Kaarten elo vun Animal Crossing zum Beispill an se jo elo erem, wéivill ugekënnegt gi? Bal 50 Stéck. An da froen ech och wierklech och eng Kéier mol meng Kommentarer erëm, déi meng Abonnenten, déi nach dobäi sinn, oder d'Viewers. Wat ass Är ganz Astellung respektiv Meenung zu deem ganzen Amiibo-Selling? Et ass jo elo wierklech erëm, mat den Amiibo-Kaz gëtt erëm iwwerdriwwen, menger Meenung no. An d'Amiibos si jo e bësse elo flaut. Et ass keen Amiibo-Hunting méi, wéi een dat vum Ufank gewinnt ass. Mee ganz éierlech, et giff mir just nach fehlen dat Nintendo et giff plangen fir Pokémon Sun and Moon sou äiskal an oldschool ze maachen. Jo, wëss der waat, hei Game ass, dir sidd do sou gudd Collectors, da gitt elo mol äiskal 700 Pokémons oder 700 plus Pokémon Amiibos hei annoncéieren. Do gesidd der och Peach elo, et ass färdeg, kleber mech wou ech genotzt hun, et ass mir schäisegal, ech sin och en Amiibo, ech si fir d'Amiibos. Naja, dat war dann d'Thema fir dës Kéier schon. Schreift mer an de Kommentar op Tama Amiibo pro Cons. Ech gi mech reen op puer Saachen ze liesen. Kucken hei nach Peach géint Rosalina a mir gesinn et, et ass e genaue Gläichstand. Holy moly, also dat hunn ech net oft hikrut. Dat ass och extrem onwahrscheinlech. An do gesäit een dann dat Amiibo Challenge och kee gutt Gaming Caféspill ass, well wann se do géift eng Challenge maachen de Maximum vu Punkten, et géif een awer hikréien fir herno esou Gläichstand ze kréien. Naja, déi zwou Däimercher sinn dann eraus. Da geet lo hei virun. 200 Amiibo-Kaarte brauch mer mittlerweile. Ja, ja, et geht immer méi virun, gëtt immer méi heavy. Wie ich schon verroden hunn, ganz am Schluss muss du all eenzel Kaart och gesammelt hunn, soss kënns net virun. An hei begréisse mer dann den Toad, deen zum Toadette ginn ass. Souvill zum Thema, mir wären mat dem Marche all duerch. Mir ginn lo den aachte Stär kucken, wat dat fir e Level ass. Mir kucken eis dat lo un. Den Toad spréngt eng Rënnchen. Voilà, die Wartezeiten, wie gesagt, schlossen sie mal dran, dann gesehen wir was. Voilà, kleine Henker hier gewesen anscheinend vom Programm. Und ah, da gesehen wir jetzt einen komplizierten Abbau vom Spiel. Aber das ist ganz einfach am Anfang. Etapp für Etapp gehen und that's all, I guess. Ech prangen nach eng Kéier. Voilà, mir hunn den Donkey do fäerdeg gemaach. Déi Etapp wär dann ofgeschloss. Dee Knäppche gedréckt, dat mer kënne virugoen. An da kënnt hei déi nächst Etapp. Wéi gesot, gesäit komplizéiert aus, mee Der gesitt, wat ech do maachen. Zack, zack. Dat ass wierklech och eng Saach, déi léiers de dann auswenneg e gewësse momentan, gewësse Moment. An jo, hei geet en nach seng Coins sammelen. An do gi mer nach den Ee sichen. An da kann ech d'Dusche erëm opmaachen dee Moment, well et wierklech Etapp fir Etapp ass. An da gi mer da eran. Da musse mer déi nach sammelen. Jo, den Toad huet haut nach säin Optrëtt. An ech mengen och fir hien ass Endstatioun hei herno. Ja dach, dat ass och déi lescht Kéier wou mir ee lo gesinn. Et ass wierklech jo ëmmer déi leschte Kéier, wou mer déi eenzel Amiibos nach gesinn. An Toady, do hues de eppes gesch... Toady? Ja, ech mengen awer och, du hues eppes verpasst. Déi gi Mënz gi mer erëm sichen. Dat do gëtt jo net. Dat gëtt jo elo keen Treasure Tracker, wéi s de op engem Channel wëlls dat do elo Zäit agebaust hues. Nee, ech maache just e Witz. Dat ka virkommen. Ech hunn et jo erëm kompenséiert krut. A elo gi mer nach déi eng Etapp dohanne maachen, déi e bësse méi geféierlech ausgesäit, mee déi ass am Fong och ranglos. D'Amiibo-Kaart vun him war och menger Meenung no e bëssen ze simpel. Just einfach do e Stéck do klaken, an hues de se. Voilà, a lo gesitt der et, wa mer dee Knäppchen do drécken, deen ass Gold wäert. Elo gesitt der et, jo, mir mussen näischt méi maachen, e flitt elo einfach uewen fir d'Schand an d'Zil. Hätte mer dat et och erëm gemaach mam Toady. Do géi elo nach de Sound van déi drunter aktivéiert sinn. An do net vergiessen awer eng Kéier quasi auszemaachen, fir datt en an d'Zil kënnt. Tiptop. Mam Toad hu mer et da gepackt, e gudde gudden Ofschloss vun him aus gekuckt. An ja. So gesäit en et dann, déi Levels hunn et awer och nach eng Kéier a sech, mee dat do gesäit schwéier aus. Mee wann der wierklech do Etapp fir Etapp zu Iwwerleeunge maacht, da kritt der et hin. Da schalte mer erëm vill fräi, mee mir hunn nach ee vergiess, eise Nick, dee muss jo och nach eng Kéier an dësem Let's Play optauchen. Do ass en Datpuni. An jo, Dir huet se gesinn, wou se eng am Ewocatcher war. Déi ass net sou evident. Also do hunn ech och laang gesicht a gesicht. Eng vun deenen schwéierste menger Meenung no. Déi schwéierst kënnt allerdéngs eréischt nächste Part. Voilà, hei geet et dorëm wéi gewinnt géint d'Tierchen dréinen. Dohar maache mer och elo erëm Schluss. Dass dass bësse wat ech och kritiséieren hei déi lescht Levels. Du mëss zweemol dat nämmlecht a just alt zweemol eppes verschiddenes mat den Amiibo. D'Kaart ass scho fir dee ze fannen. Mee et sollt een net kritiséieren, wann ee mol eng Kéier e bëssen eppes Anstännleches krut huet fir Spiller. Wat et ass jo mol déi éischt Kéier wou déi Amiibos iwwerhaapt kënne richteg genotzt ginn, géif ech mol behaapten. Duerch d'Amiibos kanns du alles fräischalten a sou. Mir haten déi Diskussiounen. Voilà, hei gi mer dann erop. Besser gesat, mir ginn do erof nach, déi do sichen. Dass Dir gesitt, also eng zweete Kéier, dofir hat ech och elo beim éischte Stär e bëssen Ofwiesslung bruecht. Alléiert, mir maachen e klengt Thema mol eng Kéier. Voilà, Nick, gëff Gas, wëll den de Gaming Café kënnt gléchlech erëm, an zwar den 18 Oktober ass dee jo erëm. Dofir drécken ech den Nick hei elo, alléier, e bëssel Budget, et mussen déi éischt an der Rei sinn, déi dee. musse kréien. An, jo, dat ass him egal. Hie seet nach, Nee, déck LP, ech muss hei nach eng Käerche siche goen. Na, huet en och Recht. Hei ass erëm de gewinnten Trick. An dës Kéier, hien hëlt déi Mënz. Hien ass net wéi den Toun, dee se leie gelooss huet. Dat heescht, mir verléieren do keng Zäit. do eng Kéier klengen Jump den och den Trick afschiessen op den och so gedcht ass du blockéiers de weh du dat den Dreckgang mech das mister im Dëschen Donkey urne lafen voilà, an he gesit dat lo dat schwéiers an dem Level ass fir do zou ze machen an dann los man trëppelen an der fristen Planz die hënnert an dann si man uewen an dann hu man auch die Amiibo-Kaart. Méi einfach gesäit et aus, mee dat war wierklech schwéier dat erauszefannen, fir net an déi Omnibus, an déi Planz do ze fléien. Dir gesitt jo déi zwou Loftdénger do dee Moment, Loftmaacheren. Hallo, jo, do hu mer de Schluss erëm. Genéisse mer einfach den Nick säin Höheflug hei duerch d'Landschaft, wou een näischt méi muss maachen. Ech maachen zur Sécherheet, ech kucke nach no, mä jo, mir genéissen et. Dat ass fir dech Puni, déi lescht Momenter mam Reward Challenge. Och fir dech gëllt äh, Merci, dass du dat matgebracht hues an och so positiv als an Erinnerung häls. Da freet de klenge Puni sech. Geet sech de Rekord klauen ech mengen. Nee, er geet sech net hëll, obwuel mat der den ee Fehler net gemaach, mee dass seng Amiibo-Kaart hëlt d'Zäit awer of. Majo, an dann kënnt elo nach de linkte Level. Do gesinn mer och fir d'Läschkeier dann zou Personnagen. Voilà, de Nick ass net bewosst, et ass fäerdeg. Sou, 250 Amiibo Cards bauen mer dës Keier. Déi klicken mer da elo nach un, denken ech. Yes, do kommen se, den Donkey an de Bowser. Ah ne, oh, den, den Nick iwwerleet sech besse de Strondeg lo bësse ben. Nee, ha kënnt den den DKP, den Donkey. Den hat eis och hir wierklech Schwieregkeete berecht. Voilà, an der ass en. Ah ja, eisen Donkey. An hei gesi mer et, et ass mäi Liblingslevel déi lescht Kéier wou mer e gesinn. Et ass och erëm, et gesäit schwéier aus, mee Dir gesitt et, dat dee Level ass sou opgebaut, Etapp fir Etapp erëm. Hei ass awer eng Kéier e bëssen Tëschtennis souzesoen, do muss een dann eng Röhre déi Der plazéieren, dat Der erëm eropkënnt. Mir hunn eis Schinnen do souzesoe gesammelt, et ass hei eng Streck baue bis erof an d'Zil. Méi ass et net, da gi mer eng Kéier hei erop. Ah, ne, ja, da gesi mer dann noch eng Keier hei eng Keier kurz oppassen nach mat de Feier. Sache, zack, zack, können wir auch. Wie gesagt, das, das ist mein Lieblingslevel auch, wie gesagt, weil es einfach so schön hoch und hoch geht. Das ist wirklich ein System, ein ganz gutes System haben drin. Du hast auch umgesammelt, Knupp. Ah, das ist ein bisschen vielleicht auch blöd gemacht, aber die Passage dort muss einfach zurück. Mee ech kann Iech soen, fir hei och den Goldpokal ze kréien, do muss wierklech lo Gas ginn. Et ass net méi dat elo esou eng gutt Limitt ass. Ech hunn wierklech Krämpes gehat beim First Time Playing fir dat alles duerch ze kréien. Dir gesitt et, d'Schinne si erëm viru gebaut. Mir klëmmen do eng Kéier virun. Da gi mer eis der hei nach eng Kéier erëm sichen. Hei eng Kéier kuerz ofwaarden. Zack, zack. An da hu mer déi och. Voilà, an da ka mer nach beim Doki seng Kaart fir d'éischt emol do zou maachen. Wa mer bëssen a Ruffong dom ginn. Voilà, lo maache mer op, fir datt en nach ka seng Käerche siche goen. A wëll ze flott ass, maache mer dat Ganzt herno nach eng Kéier, fir ebe mer déi, déi gréng Röhre ze kommen, fir herno erëm erop ze kommen. Du muss wierklech hei och wëssen, auslännesch wëssen, wou plazéiers de deng Röhren. Also virun ass fort, Dir gesitt et, ech fuere lo eng Kéier hiriwwer. An där Zäit hëllen ech lo schonn d'Schinnen an ech baue se zesummen. An da genéisst Der lo, wann ech gleeft, déi längste Schinn an der Maregeschicht, géif ech mol einfach behaapten. Genéisst et, well d'Spill kënnt net no. Updi Knuppdi, mir sinn ënnen ukomm. Gutt, datt mer esou mat der CFL net fueren. Majo, dat war dann lech. D'Donkey huet sech ganz gutt hei geschlo. Hie kritt dann och de Goldpokal giff ech soen, jep dei kräie mer. Gudd Job, wéi gesot dat war déi längste Schinn an der Marel Geschicht giff ech behaapten. De Schluss do, dee gefällt mer einfach genial, sou vun diagonal an verzack erof. An jo, do feelt just nach ee Kolleg. Dat ass eisen Bofske. Harmonescher geet et net. Den Donkey an de Bofske maachen dat heut am néngten Stär virun. Fäerdeg, besser gesot. Zweetleschte Part. Freet Iech op den nächsten och. Da kommen nach zwee Levels an déi schéin Credits. Naja, mir gesi lo hei nach eng Kéier genau dat nämmlecht. An hei ass direkt fir den Ufank opzepassen. Wéi een et mécht seng Amiibo catcht ze kréien. Se ass wierklech e bësse méi komplex, well do ass eben elo en Trick ze maachen. Ech loossen dat keng Wäerter, voilà, zack, dat mer déi Planz do ewech kréien. An dann ass et gemaach. Du muss wierklech just oppassen, dass net ëm an d'Höre fäls dee Moment. Voilà, hei kann hei eng Ofkierzung huelen. An de Rescht ass am Fong identesch, just dat mir herno net seng Donkey Kal siche geet. Hei ass am Fong elo déi nächst, géint bal zwou Minutte sinn, och net méi vill ze soen. Et ass e bësse wat ech kritiséieren, och elo zum Schluss, d'Levels sinn eng Erausfuerderung, well een se awer zweemol muss d'nämmlecht maachen, just mat enger klenger Passage déi soss anescht ze maachen, naja. Mee bon, mir mussen och bedenken, et ass net jiddwereen, deen och dat sou. Ewéi ka spillen, esou competitive-méisseg deen gewinnt ass. Et sinn och vläit méi jonk Gameren, déi awer hei sech d'Zänn ausbäissen, géif ech mol behaapten. Dir hutt bei mir um Channel elo gesinn, ech hunn alles hei net blind gemaach, ech hunn direkt 100 Prozent gespillt. Mee wann ech eng Kéier eng Referenz un den Eric ka maachen, deen huet et blind gespillt an deen huet am Endeffekt 25 Parts gebraucht op Plaz 15. Mee ech mengen, hien huet och hei ze geflucht, wëll et awer net esou evident ass. Et huet wéi gesot alles easy ausgesinn, mee ech hunn och hei deelweis gekämpft.

Well einfach do System fir System erëm opgebaut ass an dann zum Schluss eng Iwwerraschung wéi op der Achterbunn kann eng Kéier do eroffueren. Voilà, hei geet nach den Donkey den Rekord knacken, mee dat ass am Fong normal, well säin Amiibo-Pad läit um Wee, dem Bowser säin an dem Donkey säin eben net. Do verléiers de déi Zäit dann. Majo, dat war et da rem fir dës Kéier. 14 Part, wéi gesot. Nächst kënnt dann déi grouss Finall nächsten Donneschden, also sidd gespaant. Ech hoffen dass der dobäi sidd an ech géif soe wierklech bis nächst Kéier. Ciao ciao.